Helo bawb! A dyma Soni, croeso i'm sianel. A hedwi, dwi yn Abertawe, eto. a efo um, Robin, yeah, efo Robin. Robin, pam um, um, penderfynes ti uh, ddysgu Cymraeg? Wel, cymryd dwi, wy'n dod o Gymru, Um, a dwi'n gwybod bod na Cymraeg yn y teulu, yn cofio mam gi oedd yn dod o Gastell Nedd yn siarad Cymraeg, ac oedd yn clywed i'n siarad Cymraeg, ac, ac o'n i'n gwybod bod um, mam a dad pan o'n nhw'n blant, yn, yn gallu siarad neu'n deall, yn bendant yn deall yr iaith, o'n nhw'n dod o gwm tawe. Um, nag oedd dad eisiau fi um, dysgu Cymraeg yn, y, yn yr ysgol, o'n i moyn uh, dysgu Cymraeg, ond uh, oedd dad yn pallu a gadael i fi uh, dysgu'r iaith. Ac wrth gwrs, doedd dim, mm. doedd dim hanes mm. Cymru yn yr ysgol. Yeah. Felly, um, es i ati wedyn i, um, i ddarllen uh, am hanes Cymru. Yeah. Ac um, Wedyn, ie, yeah, penderfynnes i bod rhaid i fi. Da iawn. Rhaid i fi. Uh, da, da iawn, Robin. Cymraeg. Yeah. Da iawn, Robin, Robin. Yeah. Robin, uh, wyt ti uh, siarad um, Cymraeg um, efo, efo uh, blant? Wel, mae dau o blant y fi, Sonny. Mae un ferch, Nia, sy'n byw yng Nghaerdydd, Ac uh, Sean, y mab sy'n byw gartre dy fi. O, oh, wow. A dwi pob tro yn siarad Cymraeg yn nhw. O, oh, da ia, da ia. Mae ma ni yn wastad yn ateb yn Gymraeg. Um, mae Sean yn tueddu um, ateb yn y dwy iaith. Um, Mae'n gallu bod yn flinedig weithiau i gadw'r sgwrs yn fynd yn Gymraeg, ond mae e'n um, falch iawn bod yn uh, siarad Cymraeg ac um, so, os ydyn ni'n mynd ar wyliau, er enghraifft, yeah. siwrne bod ni'n uh, gadael Cymru, yeah. uh, mae fe'n dechrau siarad Cymraeg. yeah. Bob tro. Bob tro? Bob tro, ie. Oh, yeah, yeah. Mae'n yeah. falch iawn. Gwych, gwych. Falch iawn. Uh, gwych, gwych.
Ie, mae dou yn falch iawn bod nhw'n siarad Cymraeg. Mae yna dywediad um, cenedl heb iaith, uh, cenedl heb galon, yn dweud. Robin, ti'n uh, dysgyd uh, Cymraeg i oedolion mm -hmm. uh, hefyd? Ie, yeah, o'n i yn. Uh, nes, i, nes i orffen um, fel tiwtor tua dwy flynedd yn ôl. Yeah. Ond um, yeah, nes i dysgu Cymraeg i oedolion am bwti 20 mlynedd. Um, rhan amser yeah. gyda'r uh, prifysgol ac o'n i'n um, dysgu yn y brifysgol ac yn mewn manau tu fas uh, i'r brifysgol Um, rhan fwyaf yn Abertawe, dweud yn gwir. Ie, yeah. o'n i'n mwynhau, mwynhau. Mae'n rhan o'r uh, ymdrech i uh, gadw'r iaith yn uh, fyw, yn dweud, ac yn fynd. Robin, mm -hmm. uh, beth ydy uh, heriau uh, dysgu Cymraeg i y dorion? Ie, yeah, cwestiwn da yn Tony. um, o'n i'n ffindo bod um, diffyg hyder gyda uh, pobl uh, gyda pobl o Gymru yn, yn gyffredinol. Um, oedd llawer yn nhw wedi dysgu rhyw fath mm. o Gymraeg uh, yn yr ysgol ac fi'n credu bod llawer yn nhw wedi cael profiad diflas o, o ddysgu Cymraeg. Yeah. Falle bod na uh, gormod o bwyslais ar draedladau neu ar ramadeg. Um, Wy'n credu bod pethau newid, wedi newid erbyn hyn, bod na mwy o bwyslais ar um, siarad yr iaith. Um, ond falle bod yn rhywbeth seicolegol hefyd gyda Cymru uh, uh, eisiau bod yn rhugl yn ei iaith ei hunan. Yeah. Ac ddim, ddim eisiau wneud camsyniadau. A, ac wrth gwrs, mae'n hollol dwl achos dyna, dyna sut ych chi'n uh, dysgu iaith. Mae yeah, rhaid yeah, yeah. wneud camgymeriadau. A wi'n credu falle bod yym pobl Europe er enghraifft yn yn hen arfer â siarad mwy nag un iaith a ma' nhw'n does dim yy yy s- nhw ddim yn becso am am wneud camsyniad- camsyniadau ma' nhw'n jyst mynd ati. Ie, yeah, yeah. yeah, dyna'r dyna heriau mwyaf uh, ges i, fi'n credu. Mm. Yeah. Wedi poeni am y diffod o iaith Cymraeg yn Cymru? Ydw, um, fel rhan fwy o bobl fi'n credu sy'n sy a diddordeb yn y Gymraeg. Ie, yeah, pam?
Uh, well, mae siwt gymaint o um, uh, anawsterau Mae prisiau tai er enghraifft, dyw e ddim yn yym o fewn cyrraedd lot o bobl ifanc. Mm. Um, ond wy'n credu bod y peth mwyaf pwysig yw roi statws i'r iaith Um, a mae hwnna'n gallu cael ei wneud mewn sawl ffordd, ond fi'n credu bod yn bwysig uh, dod â'r sector private mewn iddo fe. Mm. Um, hefyd, um, wy'n credu bod hanes Cymru yn bwysig, um, achos sa'n credu bod llawer o bobl ifanc mm. yn gweld yr iaith yn berthnasol iddyn nhw. Mm. Ni wedi colli'r cysylltiad falle rhwng y pobl yn ei teulu oedd yn yeah, siarad Cymraeg. Yeah, Ac um, mae'n mynd i fod yn broses hir iawn ac yn araf, ond Uh, a mae wastad yn, yn, uh, yn, uh, yn frwydr i trial uh, safio'r iaith Gymraeg. Ond um, fi'n credu bod um, ni'n uh, genedl falch iawn ag rhywsut ni'n mynd i, um, i achub yr iaith, ond uh, dyw, e ddim yn, dyw e ddim yn rhwydd ac um, Um, mewn ffordd, mae'n rhaid i ni wneud yn prosiect i'r cenedl gyfan. A, ydy, ydy. Ac uh, gobeithio um, bydd ein pobl ifanc yn gweld e fel rhywbeth pwysig. Rwyt ti
sôn am Ozes hir iawn. Faint o amser? Rhaid i ni aros.
Sa i'n credu bod chi'n gallu rhoi amser, ond um, uh, dyfal donc, yn dweud, dyfal donc y dyr y garreg. Yeah. Um, Ie, yeah, mae ma, ma so, so gymaint o bobl da sy'n gweithio mm. er mwyn yr iaith, dros yr iaith. Ac mae'n uh, ma nhw'n gweithio yn ddif, o'n ddiflino, mae'n yeah. um, bore teg yn nhw. Mm. Um, dwi'n gwneud tipyn bach, ond mae ma rai bobl yn yn um, gweithio trwy, trwy bywyd nhw i, er, er mwyn y Cymraeg. A, um, Wyt ti'n siomedig?
Siomedig, um, broblem yw bod ni ddim yn gallu gweld beth fydd yn digwydd. Um, dwi'n siomedig bod yr iaith wedi cael ei bychanu a mewn ffordd fi'n credu bod hwnna wedi achosi a diffyg hyder a pobl Cymru, hyd yn oed pobl sy'n a pobl mam iaith mewn ardaloedd eitha, eitha gref. A sa'n credu bod, uh, bod ni fel cenedl uh, mor hyderus, yeah, er enghraifft yeah, yeah. a, a Lloegr. Um, ond wedyn ni, um, All, a, a, a, achos bod yr iaith o dan bwysau, felly dyna sut ni'n mynd i um, achub e yn y pendro. Mm. Mm-hmm. Achos mae pobl yn benderfynol o, o, um, o wneud e, yn credu.
Robin, diolch yn fawr am uh, fod uh, efo uh, fi uh, heddi. Mae sgwrs uh, hwn uh, yn dda iawn.